Isua Krista kum sawm pahnih chauh a nih laia a bo dan chanchin leh a nu leh pa manganna kara a pa dik tak Pa Pathian a nih zia a hriat dan vawiin hian kan zir ho dawn a ni. Luka bunghnih Kha chang sawmli pakhat atanga kan thlir chuan kal hlen kutah khan kum tin Israel fate kum tin khan Jerusalem lam pan khan an kal thin a ni. Chung hunah chuan Josepha leh Mary te pawh kha kum tin an lo kal thin ang khan an kal ve a ni kha kut kal hlen kut ah khan chutah chuan an fapa Isua Krista kum sawm pahnih mi chauh kha an hruai ve a ni. An rawn kalna kha Isua tan chuan Galili, Galili Nazareth thingtlang atang khan Jerusalem lamat an kal a ni a. Isua tan khan chuan a vawikhatna mihring a rawn chan atanga a vawikhat kalna ania engkim mai kha temple te mipui zi nuai nuai tawng hrang tam tak te kha thil mak tak a nih a rinawm a naupang Isua tan chuan Tichuan, kal hlen kutah hun tikhan an han hmang a, tichuan an han hmang zo kha an haw ta a ni. Tah khan an haw hian kalphung an nei ve a, chutah chuan nu nau leh hmeichhia te an kal hmasa a, hnung lamah mipa te an kal thin a ni. Chutiangah chuan a nu zawkin nge a pa zawk bulah Isua kha a awm tih kha an lo ngaih tawh lo a, a pa khan a nu bulah a awm A ring a ring ang a, a nu in a pa bulah a awm a ring bawk ngeiin a lang a ni. Tah chuan ni khat vel an han kal ta, ni khat an han kal hnu kha an kiangah Isua kha awm lo tih an hria ta a ni. Han ngaihtuah ta ila, Van Kerkhoven a lo hrilh vek tawh ta. Isua Krista kha mi bik khawvel chhandamtu tur a nih zia te an hrilh a, Chu pawimawh lutuk an han bu, an kuta'n han bu mai kha an hlauthawng em em mai ni. Tichuan an han kir leh a Jerusalem lamah Isua chuan zawng ta a, an zawng char char a. Ni thum vel an zawn hnu chuan Temple-ah an va hmu ta ni, ti hian a nu chuan a sawi a, Ka fapa, engatinge hetia min tih ngai teh, i pa leh ka in thlaphang takin kan zawng che a ni, a ti a ni. Han ngaihtuah lah. An thla phang tur kha chu a awm hliah hliah a ni. A chhan chu fa nei tam tak pawh kan awm kha ring a. Chungah te chuan kan fate an an han bo hlek pawh khan kan mang ang thin a ni. Kan zawng ruai nghal thin a ni. Amaherawhchu chu Isua phei kha chu chu ni khat an lo kal tawh a, ni thum an zawn chhung nen chuan ni li ang vel kha a ni mai a. Tichuan an hmu hlei thei loh a, an zunga an mang an zia tur chu chutah. Ril tamin nge ṭhapin nge a awm ang tih kha an rilru khan an ngaihtuah nasa dawn lutuk a ni. Chung zawng zawng ngaihtuah chuan a mang a an thlak dan tur chu an thla phan zia tur chu. Tichuan Isua chu temple ah tin aw tih hi an inziak a ni thum ni thum chinah chuan Pathian biakina zirtir Tute zinga thu a an thu lo ngaithla a lo zawt in an hmu ta tih kan hmu a ni. Hetah hian Lalisua chu zirtir te, zirtirtu te bulah a awm a. Lei leh van siamtu Pathian a nih na kha a hma chapawh pui lo a ni. Tichuan a lo thu a, a lo ngaithla a, a lo zawt ve a ni. Dan ang thlap in. Messia ka ni, in thi zir, in thu zirtira hi keimah ka ni tih te khan a sawi kual duah lo a, pangngai takin in ngaitlawm takin a thu thlap a, zawhna zawt a tiang khan a chhang a tiang khan a in ngaitlawm a ni, lei leh van lal ber ni si kha a thiamna leh a finna chapopui loin. Tikhan in ngai tlawm takin an zirtirtu te chungah pawh indah chuang lo tikhan tlawm takin a awm a ni. Sanhedrinah khan amaerawh chu mak an tih a ni zirtirtute khan a thil zawh dan te, a chhan a hnan khai khawm dan te kha a fing em em mai a, mihring thlawk atanga chhuak a ni lo tih kha chu chiang a ni. Chuvang chuanin mak an ti mai ni loin enge an rilru kha a bawi zawk a nih chu. Tichuan a nu khan, an a nu chuan ni thum lai kan zawng tawh che a, ti khan an han e hau kan ti dawn mi nia, chu tiang deuh chuan han ti a, an mang ang lutuk kha, amaherawh chu Isua chuan engah nge mi zawn ni ka pa inah kawm tur in hre lovem ni a lo ti daih mai ni, kum sawm pahnih mi Isua hian, He leia a pa hi a pa dik tak a ni lo, a pa dik tak chu vana mi pa Pathian a nih zia tah hian a lo hre daih tawh a ni tih kan hmu a. Tin chutia kan han chhiar zawm zel chuan, An hnenah a kal thla a, Nazareth khua chu a zu thleng a, an thu zawmin a awm a, an ti le ni. Hetah hian Isua kha khatia Biakinah te kal a, thu inzawt leh inchhanga an awm reng reng lai khan a in la hrang reng reng lo. A nu ten an rawn zawng an rawn zun hmuh khan a nu leh a pa te a zui haw a, thu awi takin a awm a ti ni. Lalisua kha a in ngaitlawm a ni, mihring daina a rawn peng a, mihring ang thlapin Awih takin a nu leh pa te, aw a pa mistiri a zukpui a, dan ang thlapin a awm a ni. Hei hian a lantir chu dan ang thlapin Lalisua kha a inngaitluam a, a Pathian nihna kha a show off reng reng lo. Thu awih takin inngaitluam takin he khawvela hun a rawn hmang a ni. Tin, Kan hmuh chu he kum sawmpari sawm pahnih a nih hnu hian kum sawmpariat chhung chu Isua kum bo an tih a ni. Mahse Luka hian a rawn tar lan chu Isua chu a fing deuh deuh a, a lo lian telh telh a, Pathian leh mihring duhsakin a awm deuh deuh a, a ti a ni. Kha kum sawmpariat kum bo an tih, kum bo an ti mai a, rawng a bawl tak tak hma khan, A fing deuh deuh a, umm, mihring angin thil a rawn thiam sa pawp loha a zir ve a ni. A lo lian telh telh, a rawn thlang lian pawp nghal bik lo tikhan a hmung changin kum tel khan a rawn thlang lian ve a ni. A ropui zia chu, keini pawh Pathian thu kan zirna kawngah te, kan then, kan then lenna kawngah te hian nitin hmasawm tur kan ni zia Isua atang hian zir tur tam tak a awm a. Tin, tupuina Isua kum bo atanga kan zira pawimawh ka ti em em pakhat chu, Isua kha a bo a mang angin an zawng a ni thlap hang takin khawi ange lo awm tih chuan temple ah khan a lo awm a ni. Vawiin hian Isua Krista hi kan zawng a, kan mang ang tak tak chuan kan han mang ang a, kan thla a han phah ang a. Kan zawng ruai thin a ni. Mahse, Thutthlung Tharah chuan temple dik tak chu kan thinlung chhungril hi a ni a. Kan thinlung chhungrilah Thlarauvin a cheng tawh a ni. Chuvang chuan kan chhungah hian Isua Krista chu a awm tawh a. Kan tawngtai anga ani chu kan aw a hre vek a. Min chhang lo maw kan tih pawh hian Pathian chuan hna thawk reng a ni. Kan chhungah a awm reng a ni. Isua Krista chuan zawngah temple chhungah lawmang khan Kan mang anna tam tak te kan thlena tur chu ama nia min hriatpui reng a ni. Min hre vek a ni. Chhanglo angin hre mai la kan aw te, kan awrul tawp te a hria. Ani chuan hna thawk reng a ni. Ama ringtu chu a tithlawn ngai lo ni tih kha vawiina kan sawi theihna rawh se. Next video ka inhmu leh theuh dawn nia.